ndaida kutamba sport yangu inonzi basketball ndichikura ndakaita problem yekuti ndaishaya bhutsu ndakakura mumba mene mune wanaiti wasikana wakomana wangu ari six ndiri festiboni baba waisenza amai vasingasenzi tichienda kumusha zvinhu zvakanga zvakaoma kwete zvakaoma zvamuri kutaura izvi ndichikura vakomana ndakashayatakaoshaya bhutsu yekupfeka ponenda kupfeka saizi yakakura takaenda kubata bata ikati hatichakwanise kugadzirira because chinodhura chimouti zvakabzaoma baba hawana mari Fara kukudza mubvuzo muno makaka anokuma kuti baba wake murombo ndiyasimudza iroko usanyare simudza kana uchiifunga anokuma kuti wapfumi simudza ichoni zikisaipas hapana pfumi hamuna murombo mekubari kwenyu wababa wako ndiwo pfumi kana mai wako murombo wachinzwa Hapana mupfumi kana murombo pakati penyu, asi baba wako ndiwo mupfumi. Nguva yenyu ichakwana. Ndakakura ndichisina bhutsu, saka ndakubata baba wakati hazvichakwanisike. Ndakagadzira fama shuu, ndakatora tai panzi pachikwara kana kuti paziwa, ndakaisa pasi pesi pamavhiro. Ndakatanga kufamba nditamba spoti yangu pahigh four, ndanga ndichita kutamba wabasketball, asi ndakasika kwane mutimu hazvina kundikanganisa zvandaida. ndakanama ndichingoshinga ndikuti kaka hatina nguva ndakazodzima ndekutamba famashu yangu ndakaenda kunonzi kuacadia ndakasvika ikoko ndandida kutambawo basketball wakanditarisa pasi wakanditarisa musoro wakanditi ko unotamba nei ndakati ndikuda kutamba apa ndikide famashu yakadzirwa netai that was hard guys

ndakasanyara sezvineiwo ndakazodaidzwa kwandakadaidzwa ndakasvika inini ndaiona black and white tv kumba kwedu panext door wavanga vasakwanise kutenga tasvika ndaingoziva kuti kuamerica nekuengland ndiko kune vanhu vakareba

Hana yangu yakarova. Ndakati dai kumwe kuri kumba kwedu amai wangu chicken itaidya family yese including my visitors. Asi mwari kurasa. Ndakaenda kuchanging room kwavo ndakaona wachichinja hembe wachirasa hanzi smell smell ndakarohwa nehana ndakati Pakukura kwangu ndaitsvaka zvihembe idzi ndakatanga kuzikollecta every ten please isai umu ndakada kutumira kumusha kwangu kwandinokurira kwana murehwa choko ndakati zviri kuraswa kuno asi kumusha kwangu zvakakosha chibva imi muri kukura ore muchaenda kunyika dzakasiyana siyana please remember this zvandakutaura teererai munzwi remember this

God anokupa makambani akatanga kuda kundigadzirira bhutsu hanzi toda kupfekera bhutsu yako terera unzwe asi tinokubhadhara kupfeka bhutsu yedu God is happy praise God respect your teachers respect your parents handina hangu nguva nhasi kune wese vanoda kuita basketball maticha nda basketball ndokuonai mangwana ndine zvakawanda zvekukupai mabhora ndaisuva ayaya mafumba mauniform ndakukupai handirika

Tinotenda nevana vedu Mwari vaita zvakanaka muzvidzidzo. Tinotenda nevadzidzisi vari kuramba vari kudzidzisa vana vedu. Tinoramba tichinamata mweya mutsvene kuti moto yakasarudzwa neChitungwiza District irambe iri moto inoramba iri kulidha vana vedu mukati menyika yazara nezvinhu zvakasiyana siyana. mukati menyika iri kurwadza kugara asi kana vane spirit yekuti aime leader zvinoita kuti vana vedu varambe vachienderera pamberi neupenyu hwakanaka komborerai vadzidzisi vedu komborerai vatungamiri vezvikoro komborerai vatungamiri veeducation sector yese nyika yedu mweya mutsvene tinoramba tichiinamatira tinoiisa mukati memaoko enyu kuti ngaikomborerwe nekuropafadzwa nemi mazvita mweya mutsvene pataakudzokera tinonamata kuti titungamirirei imi muri pamberi isusu tichiteera mumashure nekuti ndimi mutungamiri wedu wakanaka takunamatai mweya mutsvene nekukutendai nekusiya vana vedu nevadzidzisi vedu mukati memaoko enyu tiri muzita renyu baba muzita remwanakomana neremweya unoyera amen